Mati, Mi ta mirando guerero ku fray, mati. Amen? Rek pastor, Amen bu. Amen, amen. Ai lagiari! Fray a drenta kaminda di Kristu, ho den nan a kaminda. Kema ki ta pegá sta li?

Dios, bo sa tòg? Mi ta kuminsá hinka ku nan un tiki, bo sa tòg? Pa ora mi bai, nan ker ta kai prèt mi ta Yahve. Bo kon bon di e? Mi outo ta abrí pafó. Ora bo yega ku e lus den mi outo, strips lights. No pa no baila aki den ku konan si nòf, eh. Eh. Strip lights no style di mane e lusnan di color asina mi a bisa un brome ta pega con nan aki den mi amo bisa ami ta baila boso anto baila kiek kiek bo me sa dje kiek nan ki hombrenan ta cu baila boso anto baila cu luz pega koko no afem e di cu mi nota muhe ta pega con nan ora nan ta bai live riba only fans mi di cu nan como bo sa cu muhe ta pega con nan ora e bai live only fans stop esey nunca bo tin seng Bo ta paga muhe riba OnlyFans? Amen ok iyo. Mi no ta mirando Guerrero ku frai mati masha dia mi ta tin gana di bis'é, Guerrero bon unda frai ta pero bo mes sa dor ke mi sa ta online? Mi tin gana di sai di manera drenta riba dje den mi sa sai di manera ey ke biaha tin ku frai ke yo ke yo. Por ta ku na e ta koe bisa mi apart no. Mi si, Hey, no ke ta wak banana! Ay no! Pero bo ta sunchi? Bo ta sunchi?

Lora Jaki lora jaya unta unta unta unta Lora Jaki lora jaya unta unta unta unta Lora Jaki lora jaya unta unta unta unta. Kore ki yega asina aki bo ta bisa wara ta ki nan mi konosé un ko tambe feon e ku hasi chap chap pinga bow e un bo tin ku dune ku e lief feon.

Pero e ta sta ahi bo koos si paso kora bon e koi ta mane bo gusta no ken mester si ni fi eh. No pero por ta. Pero awoara no paso wa e ta ika si chap chap bin abou mati nes tiento dushi fem. Dushi nes tiento dushi tambe fem. Oy yo mi ta bise ban pa den. Ban pa den unda. No mi bise ba riba bek yo. No pero e homber ta e homber bin buske no ta bo fem. No e homber tin ku wara. Ta bo. Sey a no paso tanta mare de tonti. Wafa fue ora bo ta single. Tu kos ta bon. Tu kos ta bon, bo ta open pa tur kos. Pero kos grandi tambe. Kos grandi kos diki ruman ta pa ta pará ta bai gym ruman. Bo ta hisa kos grandi mia. Ruman kos grandi ta hisa ruman hisa put ni. Kon manera.

Haa mi cielo mester a buta cinta riba e stoel ei pe wak kit a pasa e gaya ei keda asina kin. Spanta, no spanta. Di tur muhe ku bin tin ku bin bon fem. Ke mane wak e style mane bo penti mester ta style pink ku bo kore aki no bin riba barata riba mi fem ni bo penti fem. Ma di paso muhe ku sta sen yavi anto ora bo bai liga nan niun no tin sen ruman. Kon bo por ta gusta un koje tante ku bo mi no tin. Kon bo por ta gusta un koche tante ku bo mes no tin? Bo ta gusta sèn hinterora den ombo ku sèn su chanchan bo ke ta manera un muskita riba kaha. Ii, kaminda tin sèn. Pero nunka bo no tin sèn, bo penti ta di Primark, bo kiko, bo top ta di Primark, bo kota di kiko. Ai no mucha, bo ke bai

Mati, sta e manera con, sta e manera con nes si bo gusta, no? Yeah. Pero sta e manera con bo ta haci aña sa si e cos aki ta un bon con nes ti of un mal con nes ti. Sta e manera nes ti aki che hombre, nes ti aki no. Bo ta testa e no. Mi no a trabe sa toka e videoclip mes ya fin, pero ta zona sente, mi no trabe sa ta feel mi mes wak mi mes di e camarana aki den, mi no trabe sa ta feel mi mes, bon pero braga e cosa moest a sende bo tin manera un beetje leuk den bo clip tambe. Bo paña si ta tur na glitter manera den

Kadena masha grandi mi e na garganta of em ora bo bai liga kadena paga sinku seis mil shete mil euro kadena i mar mara inter un barku di turista ya fi amo na ki tur para se seng den fiesta muhe ta kana bin ku ku borchi tantu boter kiyo kiyo weki seng tin kiyo kiyo

Nan kuenta, ruman. Nan por traishona ami, Yawe. Pasobra mi ta dos tap IQ riba hende bibu. Fòk e Babilònnai. Ai laga are. Pero tin un par di ku boso a toma mi.

Sea no fean paso imposibel penti tre ores di zeiman bestia ta sali pika bo net na bo lasa ki bou ta bo para den fiesta o riba riba grawata paso penti ta grawata hom bo para e banda tur na kadena hom bo nan tampoco no ta worry mati mi nan mi ta kabi rabia yafi hom bo nan no tin un esmies ruman Nan bo ta bisa, Ura, me koko mi ta bisa bo laga mi mira bo randi penti, Siem. Mi ke mira bo randi penti, pa mi wak i marka e ta. Si bo randi penti no tin marka, nos no ta papia! Thank you! Bye bye! Si bo no por kuminsá na bo penti, no papia ku mi. Sula drecha aki den, sí. Mi ta kere mi ta bai fersa e stulsu ku lo berde nan kambia ku lo. Pasobra dame compreta mi tia regalame pero mi no ta ke berde tortuga ninja mi tanto tio tortuga ninja mi tanto mi ta gana di bele ba e cu tin un top bou di su top pasobra e no tin briziel e coe ta sali manera su lashes nan no ta tin god to be ota ki coño nan ta pega lashes cune e la pege con otro gel E konai a lanta un tiki, e ta soda su amiga duna e do papel, el a tepe tur makeup a keda na e papel, makeup di zara, or no no zara no, makeup tambe di primark, zara ta bende ku bon rato rato no, zara ta bende ku bon rato rato, ke a mi rumannan komo su bai zara me.

Hey! Stul ta keda loka, keda nen bay por ta te stul aki pa bo sinta. Ami no sa si Stefan tambe ta keda pero mi ke wak e video aki no mi mustra nan Mamá bo tin awa? Mami a muri aki. Ey Chanel sikiera. Ey chami ami sikiera si no mati no esey ami ta papia ril mati ku mi negas ami ta gai ril ku mi negas mi ta papia ku ril mati tin be mati bo sa bon bon bo ta kosta karu fem no ba bo nivel mas ya fe. Awor aki, thank you. Awor aki mati bida bira moderno ya fe, tur hende ta riba media, ku social, ku ki of em. Mati si bo sa bo ta gai karu mati no ba bo nivel. Bo mira un kof arai banda mati, ami mati nan sali bisa bo san blind date ku ko mati mi ta mira e gainan ta bisa kiba ta hasi Wata e sia fisi, Kiko, Kiko, bati ami po. E bai lei no, tabo tin ku nene. Hey, hey, hey! E rüer ta sibi. Pekinan tur, fei bo mil sinku shen di bo short, bo ta duna tur peki dje sinku euro fem. Bo ta bai mati ta masha peki me bo ta haña ruman. Manda e konai na mi siña bo, wak, bo ta manda bon tardi. Ora ku e bisa bo bon tardi, bisa e manda teki dje sinku euro. Ba dje sinku euro den su chet. Bo sa kico e ta cuminsa lanta bisa bo djaluna siga ayi. Papi bendicion ruman. No sa kibra cu a kiga ayi. Taba kibre. Pa mas enkai pa bo pa bo sigui manda dje sinku euro p'e. Pasobra mi sa ku no ta un short so bo tin, bo tin dos short di mil sinku shon euro, bo ta manda trinta euro p'e, mati ey e mucha ta kushiná pa bo kome e ruman. Bo ta wak bo bo no ta sòpi kil si no. Ey wara mi ta bin yuda bo feho, wara mi yuda bo aki. Efecto ku ta na kona mi kambia pa otro. Awo awo este.